De iepenbiering fan Jehannes, haadstik njoggentjin. Dêrnei hearde ik in machtich lûd, as fan in grutte kloft minsken yn 'e himel, dy't rôpen, Hallelúja! It heil, de eare en de macht binne fan ús God, want earlik en rjochtfeardich binne syn fonnissen. Hy hat de grutte hoer feroardiele dy't de ierde yn it ferdjer brocht mei har huorkerij, en hy hat har straft foar it fermoardzjen fan syn feinten. Nochris rôpen se, Hallelúja! En de reek fan 'e stêd giet omheech yn alle ivichheid. Doe foelen de fjouwerentweintich âldsten en de fjouwer libbene wêzens del en ferearen God dy't op 'e troane sit mei de wurden, Amen! Hallelúja! En der kaam in stimme by de troane wei, dy't sei, Loovje ús God, jimme allegearre dy't syn feinten binne, dy't him tsjinje, lyts en grut. Doe hearde ik in lûd as fan in grutte kloft minsken en as fan mânske wetterfloeden en as it bolderjen fan in swiere tonger. En dy rôpen, Hallelúja! Want no is de Hear ús God de Almachtige, kening wurden. Lit ús bliid wêze en jubelje en Him de eare jaan, want de brulloft fan it Laam is kommen en Syn Frou hat har klear makke. Se mei har yn skjin en blinkend fyn linnen klaaie, dat fine linnen binne de goede dieden fan de hilligen. Doe sei er tsjin my, Skriuw op, Gelokkich dy't noege binne op it brulloftsmiel fan it Laam. En hy sei tsjin my, Dit binne de eigenste wurden fan God. En ik foel him foar de fuotten om him te ferearjen. Mar hy sei tsjin my, Lit dat, ik bin ek mar in tsjinstfeint lykas do en lykas dyn bruorren dy't it getugenis fan Jezus hawwe. Oanbid allinne God, want it getugenis fan Jezus is de siel fan alle profetearjen. Doe seach ik de himel iepen stean, en der kaam in wyt hynder oan, en dy't dêrop sit, hjit Trou en Oprjocht, dy sil oardielje mei gerjochtichheid. Syn eagen binne in lôgjende flam, hy hat gâns diademen op 'e holle, der stiet in namme op him skreaun dy't hy allinne wit en oars gjinien. Hy hat in mantel oan dy't troch it bloed hinne helle is, en syn namme is Wurd fan God. De legers út de himel folgje him op wite hynders, mei skjin wyt fynlinnen oan. Der komt him in skerp swurd ta de mûle út, om dêr de heidenfolken mei te slaan. Hy sil se regearje mei in izeren stêf, Hy sil sels de wynparse traapje fan 'e gleone grime fan God Almachtich. Op 'e mantel en op 'e hichte fan 'e heup stiet by him in namme skreaun, Kening oer alle keningen en Hear oer alle hearen. Doe seach ik in ingel op 'e sinne stean, dy rôp lûd tsjin alle fûgels dy't heech oan 'e himel fleagen, Toe, kloftsje gear foar it grutte miel fan God, om it fleis te iten fan keningen en fan generaals, fan helden, fan hynders en fan har beriders, fan allegearre, frijen en slaven, lytsen en grutten. Doe seach ik it beest en de keningen fan de ierde mei har legers gearbrocht om te oarlochjen tsjin him dy't op it hynder siet en dy syn leger. Mar it beest waard pakt en tagelyk mei him de falske profeet, dy't de wûndertekens yn syn bywêzen dien hie en dêr't er de minsken mei op 'e doele brocht hie, dy't it merk fan it beest oannommen hienen en dy't syn byld ferearen. Libben waarden se tegearre yn 'e fjoerpoel keild, dy't fan swevel stookt waard. De oaren waarden deaslein mei it swurd dat him dy't op it hynder siet ta de mûle útkaam, en alle fûgels frieten har sæd oan har fleis. Haadstik tweintich. Doe seach ik in ingel út de himel delkommen, hy hie de kaai fan de ôfgrûn en in grut ketting yn 'e hân. Hy griep de draak, de âlde slange, dat is de duvel, de Satan, En sloech him yn 'e boeiens foar tûzen jier. Hy keilde him yn 'e ôfgrûn en skoattelde dy ôf en fersegelde dy boppe him, dat er de folken net mear op 'e doele bringe soe, ear't de tûzen jier om wienen. Dêrnei moat er noch foar in koart skoft loslitten wurde. En ik seach troanen, guon gongen dêrop sitten, dy mochten oardielje. Ik seach ek de sielen fan har dy't de holle ôfslein wie om it getugenis fan Jezus en om Gods wurd, en dy't it beest en syn byld net fereare hienen en it merk net op de foarholle en op 'e hân sette litten hienen. Se waarden wer libben en hearsken as keningen mei Kristus tûzen jier lang. De oare deaden waarden earst wer libben doe't de tûzen jier om wienen. Dat is de earste opstanning. Gelokkich en hillich is hy dy't meidwaan mei by de earste opstanning. Oer sokken hat de twadde dea neat te sizzen. Nee, se sille prysters fan God en fan Kristus wêze en se sille mei Kristus as keningen hearskje dy tûzen jier lang. Mar as dy tûzen jier om binne, sil de Satan út syn gefangenis loslitten wurde. Dan sil er dêrop útgean om de folken yn 'e fjouwer hoeken fan de ierde, Gog en Magog, op 'e doele te bringen, om harren, dy't sa machtich binne as it sân fan 'e see, byinoar te bringen ta de oarloch. Doe kamen se opsetten oer de hiele ierde hinne en besingelen it legerkamp fan 'e hilligen en de beminde stêd. Mar der kaam fjoer út 'e himel del en dat fertarde harren. En de duvel, dy't harren op 'e doele brocht hie, waard yn 'e poel fan fjoer en swevel smiten, dêr't ek it beest en de falske profeet yn sitte. Dêr sille se by nacht en by dei pinige wurde yn alle ivichheid. Doe seach ik in grutte wite troane en ik seach Him dy't dêr op siet. Foar syn antlit waarden himel en ierde wei, der wie gjin plak mear foar harren. En ik seach de deaden, grut en lyts, foar de troane stean, en der waarden boeken iependien, der waard ek noch in oar boek iependien, dat fan it libben, en de deaden waarden oardiele nei wat der yn de boeken stie, neffens wat se dien hienen. De see joech de deaden wer op dy't der yn har wienen, en de dea en it deaderyk joegen de deaden ek werom dy't der yn har wienen, en dy waarden oardiele, elk nei wat er dien hie. En de dea en it deaderyk waarden yn de fjoerpoel keild. Dat is de twadde dea, de fjoerpoel. En as it bliken die dat ien syn namme net yn it boek fan it libben stie, dan waard er ek yn 'e fjoerpoel smiten. Haadstik ienentweintich. Doe seach ik in nije himel en in nije ierde, want de earste himel en de earste ierde wienen foarby, en de see wie der net mear. En ik seach de hillige stêd, it nije Jeruzalem, delkommen út de himel, by God wei, tarist as in breid, dy't har moai makke hat foar har man. Ik hearde in lûde stimme, dy't by de troane wei, rôp, No is Gods wente by de minsken, hy sil by harren wenje, hja sille syn folk wêze en God sels sil by harren wêze. Hysels sil harren alle triennen út 'e eagen feie, en de dea sil der net mear wêze, likemin as rouwe, gegoel of pine, want al it âlde is foarby. Doe sei Hy dy't op 'e troane sit, No meitsje ik alles nij. En hy ferfette, Skriuw it op, want dizze wurden binne betrouber en wier. Doe sei er tsjin my, Se binne al neikommen. Ik bin de A en de O, it begjin en de ein. Dy't toarst hat, sil ik foar neat út de boarne fan it libbenswetter drinke litte. Dat is it lean foar him dy't oerwint, en ik sil syn God en hy sil myn soan wêze. Mar de lefferts, de ôffalligen, de ferdoarnen, de moardners, de huorrejagers, de tsjoenders, De ôfgodstsjinners en alle ligers har diel is yn 'e poel dy't mei fjoer en swevel stookt wurdt. Dat is de twadde dea. Doe kaam ien fan 'e sân ingels mei de sân skalen fol fan de lêste sân pleagen en spriek my sa oan, Lit my dy de breid, de frou fan it laam, wize, En hy brocht my yn 'e geast op in grutte hege berch en liet my de hillige stêd Jeruzalem sjen, dy't delkaam út 'e himel by God wei, mei de gloarje fan God, de glâns dêrfan liket op in tige kostbere stien, in kristalkleare jaspis. Der wie in mânske hege muorre omhinne mei tolve poarten en op dy poarten tolve ingels, dêr steane ek nammen op skreaun, dy binne fan de tolve stammen fan it folk Israel. Trije poarten oan 'e eastkant, trije oan 'e noardkant, Trije oan 'e súdkant en trije oan 'e westkant. De muorre fan 'e stêd wie op tolve stiennen opset, dêr steane de tolve nammen op fan de tolve apostels fan it Laam. Dy't mei my spriek hie in gouden mjitstok om de stêd, har poarten en har muorre op te mjitten. De stêd lei dêr yn it fjouwerkant, de langte wie like grut as de breedte. Hy meat de stêd op mei syn stôk, tolve tûzen staadzjes, har langte en breedte en hichte wienen gelyk. Doe meat er har muorre op, hûndertfjouwerenfjirtich jelne neffens de mjitte fan de minsken dy't de ingel brûkte. De muorre is boud fan jaspisstien en de stêd is fan suver goud, sa klear as glês.

De alfte hyasint, de tolfte ametist. De tolve poarten binne tolve pearels. Ja, de poarten wienen stik foar stik út ien pearel. En de strjitte fan de stêd wie fan suver goud, trochskinend as glês. In timpel seach ik net yn dy stêd, Want God de Hear, de Almachtige, is sels har timpel, en it Laam. De stêd hat der ek gjin ferlet fan dat sinne of moanne har beskine, want Gods gloarje ferljochtet har, en har lampe is it Laam. De heidenfolken sulle har paad fine by it ljocht fan 'e stêd, en de keningen fan 'e ierde sulle har skatten dêr ta yndrage. Har poarten geane de hiele dei net ticht, want nacht sil it der net mear wurde, en hja sille de skatten en de rykdom fan de folken dêr ta yndrage. Neat ûnsuverds, wat dan ek, sil yn dy stêd komme, net ien dy't meidocht oan grouwel en leagen, oars net as dy't opskreaun stiene yn it libbensboek fan it Laam. Haadstik twaentweintich. Doe liet er my in rivier mei libben wetter sjen, sa klear as kristal, dy kaam út de troane fan God en fan it Laam. Midden op 'e strjitte en oan wjerskanten fan 'e rivier stienen libbensbeammen, dy't tolve kear fruchten drage, ienris yn 'e moanne jouwe se frucht. En de blêden fan dy beammen meitsje de folken better. Der sil gjin ferflokking hoe dan ek mear wêze. De troane fan God en fan it Laam sille dêryn stean en syn feinten sille him tsjinje. Se sille syn antlit sjen en syn namme sil harren op 'e foarholle skreaun stean. Nacht sil der ek net mear wurde, En se sille gjin ferlet fan it lampeljocht of sinneljocht hawwe, want God, de Hear, sil harren beskine en se sille as keningen hearskje yn alle ivichheid. De ingel sprekt, Doe sei er tsjin my, Dizze wurden binne betrouber en wier, en God de Hear, dy't de profeten besielet, hat syn ingel derop útstjoerd om syn feinten sjen te litten, wat mei gauwens syn beslach krije moat. Kristus sprekt, Jawier, Ik kom mei gauwens, gelokkich is hy dy't him oan 'e profetyske wurden fan dit boek fêsthâldt. Ik, Johannes, haw dy dingen heard en sjoen, en doe't ik se heard en sjoen hie, foel ik de ingel foar de fuotten dy't my dat sjen litten hie, om him te ferearjen. Mar hy sei tsjin my, Lit dat, ik bin ek mar in tsjinstfeint lykas do en dyn bruorren, de profeten. En hja dy't oan 'e wurden fan dit boek fêsthâlde, oanbid allinne God. En hy sei tsjin my, Fersegelje de profetyske wurden fan dit boek net, want it is hast safier. Dy't ûnrjocht docht, lit dy noch mear ûnrjocht dwaan, dy't smoarch is, lit dy him noch smoarcher meitsje, Lit de rjochtfeardige trochgean mei it goede te dwaan, lit de hillige noch hilliger wurde. Kristus sprekt, Ja, Ik kom mei gauwens, en Ik haw Myn beleanning by My om elk lean nei wurk te jaan. Ik bin de Alfa en de Omega, de earste en de lêste, it begjin en de ein. Gelokkich dy't har klean waskje, want dy krije it rjocht om 'e libbensbeam en om troch de poarten ta de stêd yngean te meien. Dêrbûten bliuwe de hûnen, de tsjoenders, de huorrejagers, de moardners, de ôfgodstsjinners en elk dy't nocht oan liegen hat. Ik, Jezus, haw myn ingel stjoerd om jimme dit oer de gemeente bekend te meitsjen. Ik bin de sprút, de ôfstammeling fan David, de skitterjende moarnstjerre. En de geast en de breid sizze, Kom! Dy't it heart, lit him ek sizze, Kom! Lit komme dy't toarst hat, lit elk dy't dat wol foar neat libbenswetter drinke. Ik ferklearje oan in elk dy't de profetyske wurden fan dit boek heart, As ien der wat oan tafoeget, God sil him de pleagen tafoegje dy't yn dit boek beskreaun binne. En as ien wat ôfnimt fan de wurden fan dit profetyske boek, dan sil God him syn diel ôfnimme fan de libbensbeam fan de hillige stêd, dy't yn dit boek beskreaun binne. Hy dy't hjirfoar ynstiet, seit, Ja, ik kom mei gauwens. Amen. Kom, Hear Jezus. Mei de genede fan Jezus de Hear mei jimme allegearre wêze.